Mae prosiect Ein Llais Ni wedi caniatáu i ni roi lle haeddiannol a blaenllaw i lafaredd Cymraeg ar lawr y dosbarth. Ydy, mae hi'n frwydr barhaus, ond mae llwyddiant y prosiect yma yn dyst fod yr iaith lafar a'r balchder o'i siarad hi dal yn fyw ymysg ein disgyblion ni ym Mhen-y-bryn. Dyma gip olwg i chi o'n taith ni ym Mlwyddyn Chwech. Ein trywydd ymholi oedd sut mae'r camau bychan mewn llafaredd yn cyfrannu at dasg estynedig o safon uchel. Ein prif ffocws oedd datblygu geirfa gyfoethog, rhoi cyfle i blant cael chwarae gyda geiriau a datblygu creadigrwydd, bod nhw'n gallu defnyddio patrymau brawddegau cywir, perfformio a chwarae rôl yn hyderus gan roi pwyslais ar Gymraeg grymus. Bod nhw'n gallu mynegi barn gyda hyder a thystiolaeth a rhesymeg, ond yn bwysicach, bod nhw'n mwynhau cyfathrebu gyda'i gilydd yn y Gymraeg. Y peth pwysicaf un yw dewis thema atyniadol i blant, thema gyda phwrpas, thema gyfredol mae'r plant am fod yn falch ohoni, a thema sydd am roi cyfleoedd di-ben-draw i lafaredd. A'r thema wnaeth y plant ddewis oedd A yw'n iawn i fod yn wahanol? Y cam cyntaf ar y daith oedd cael gwilodlun. Mi oedd angen llinyn mesur i weld barn ddisgyblion a'r athrawon am lefaredd Cymraeg. Pa mor hyderus oedden nhw yn perfformio o flaen eraill, pa mor hyderus oedden nhw yn mynegi barn, a oeddent yn teimlo bod ganddyn nhw'r eirfa addas ar gyfer gwneud hyn. Gwnaethpwyd hyn drwy lunio holiadur i'r athrawon a'r disgyblion. Yn dilyn dehongli'r holiaduron a sgwrs anffurfiol mewn cyfarfod staff, fe sylweddolom yn syth fod geirfa'r plant yn gyfyng, fod yna ddiffyg patrymau brawddegau a phlant yn ddi-hyder wrth fynegi barn. Felly, y cam cyntaf oedd llunio tasgau hwyliog difyr er mwyn drilio'r eirfa a'r patrymau angenrheidiol. Gêm paru, paru diffiniad Cymraeg, Saesneg ac ystyr.
Unigryw unique. Inclusive.
Gêm cardiau cyfateb, cyfateb term ac ystyr. Bingo card, crefydd a religion. Rhywbeth mae rhywun yn credu ynddo. Ie. Gêm pwy ydw i, cyfle i gwestiynu'n effeithiol gan ddefnyddio'r eirfa bwrpasol.

Cyfartal. Na. Cynhwysol. Ie. Yeah.
Y dasg nesaf oedd defnyddio'r eirfa i greu rap dosbarth, ac yna parodio rap gan greu'n unigryw ei hunain. Wrth gwrs, dilyn trywydd llais y plentyn oedd y bwriad yma. Yna, roedd cyfle i'r plant berfformio eu rap i'r holl ysgol.

Yn dilyn hyn roeddem am ganolbwyntio ar arwyr dylanwadol gwahanol, a'r prif ffocws oedd bod y plant yn hyderus yn mynegi barn. Yn dilyn llawer o waith ymchwil blaenorol ar yr arweinwyr hyn, yn ogystal â tasgau i gyfoethogi geirfa, Roedd y plant yn hen barod i fynd ati i roi eu barn. Y dasg oedd trafod cyfres o osodiadau gwahanol, rhoi pwyslais ar batrymau a defnyddio amrywiaeth o batrymau brawddegau gwahanol gan roi rheswm dros eu barn. Pawb oedd ar y set gyntaf yn cael eistedd yna, Moch Bear, ac nath o hefyd newid y rheolau white only yn siopau. Ganddi oedd arwr Martin Luther King. Trafodwch. Roedd angen siarad yn lle ymladd a anghofio'r ysbrydolion Martin Luther King i newid pethau ond yn ddi-drais. Martin Luther King ddim yn haeddu Gwobr Nobel am Heddwch. Trafodwch.
Dwi'n anghytuno'n gryf oherwydd gwnaeth newid lot, llawer o pethau yn ei amser. Fel, er enghraifft, whites only, peidio fod yn cefn y rhes mewn siopau ac ddim sefyll fyny yn y bws. Rwyf yn anghytuno yn gryf gyda hyn, oherwydd roedd Martin Luther King wedi dweud wrth pawb bod rhaid i pethau newid, ond heb drais. Oan, mae Martin Luther King wedi gallu um, stopio rhaglar gwahaniaethu a gael cydraddoldeb i pawb. Rosa Parks, gwaith byr fyfyrio a chwarae rôl y digwyddiad hanesyddol.
Dyn doler plîs. Diolch. Gobeithio gewch chi diwrnod dibynnu. Diolch.
Ar ddechrau'r uned o waith am Rosa Parks, sylweddolodd y plant wrth chwarae rôl fod angen cyfoethogi eu iaith drwy ddefnyddio idiomau Cymraeg yn naws. Felly, dyma ychwanegu idiomau i'r sgript. Cofia y rheolwr, pobl gwyn Cini, mae hi ar ben arnom ni.

Dim ond un frenin. Wrth gwrs, yn dilyn llais y plentyn, penderfynwyd animeiddio'r digwyddiad a hyn oll ar lafar.
Rydw i wedi blino'n lân ar ôl diwrnod prysur o waith pan fy rhaid a brifo dwi bron a marw eisiau ised lawr. Dwi wedi gweithio fel lladd nadroedd heddiw'n gwnïo gwnïo trwy'r dydd. Does dim dwywaith amdani, mi fyddi di'n sefyll yr holl ffordd. Cofia Rosa, gwyn cyn du, mae hi ar ben arnom ni.
Pnawn da, sut ydych chi? Brysio chwi, does gen i ddim amser i siarad pymtheg ar dwsin hefo pobl fel chi. Pump doler a ewch i eistedd yn y cefn yn wir, dydw i ddim eisiau'r pobl yma orfod cymysgu gyda chi, cofiwch y rheol, gwyn cyn ddu.
Mae Lalo Yousafzai a hawliau merched. Y dasg oedd defnyddio Flipgrid i greu bwletin newyddion ar lafar drwy lygaid Malala i berswadio arweinwyr y byd bod angen hawliau cyfartal i ferched. Y sgiliau a ddefnyddiodd y plant yma oedd defnyddio iaith berswadiol, defnyddio geirfa gyfoethog, termau pwnc, iaith ffurfiol a hyn i gyd ar lafar. Roedd y plant wrth eu boddau yn recordio, yn gwella ac yn gwerthuso eu gwaith llafar. Dyma hunan-asesu ac asesu cyfoedion ar ei orau. Dyma ychydig o fy nhanes. Cefais fy eni yn mein gorau macis heb. A fi yw Malala Yousafzai, ac rydw i yma heddiw i trio perswadio arweinwyr prif weinidogion pob gwlad drwy'r byd fod gan ferched yr un hawliau â bechgyn. yn enwedig i gael addysg. Teimlaf yn gryf amdan hyn. Does gan neb hawl i drin merched fel y cefais i fy nhrin.
Tasg trafod a chyfiawnhau. Rhoi ystod ansoddeiriau i blant a hwythau yn gorfod dewis yr ansoddair i ddisgrifio cymeriad a chyfiawnhau eu dewis. Gan ddefnyddio'r cardiau, pa ansoddeiriau sydd yn disgrifio Malala Yousafzai orau?

Y dasg olaf yn ein taith oedd rhoi ystod o osodiadau fwy cymhleth i'r plant, fel eu bod hwythau yn gorfod meddwl rhwng y llinellau, rhoi eu barn personol ar ddiwedd uned o waith, ac yna creu sioe deledu fel cyfanwaith i'r cyfan. Pe byddech chi'n cael cyfarfod un o'r arwyr, pwy yw'r arwr yna, pam eich bod wedi dewis yr arwr yna, A beth fuasech yn ofyn wrthyn nhw pe baech chi'n cael cyfle i'w cyfarfod nhw? Ffwrdd â chi, llawer o waith trafod rwan! Pwy fysech chdi'n dewis? Dwi'n dewis Nelson Mandela oherwydd byddwn wedi bydda helpu a fi.

os fysa ti heb 'di ga'l 'i arestio. Swn i'n dewis Rosa Parks oherwydd 'dyn ni ddim yn gwybod llawer amdana i, 'dyn ni mond yn gwybod tipyn o plentyndod hi, yym y diwrnod nath hi sefyll i fyny a be oedd hi'n meddwl amdan yr whites only arwyddion? Does dim dwywaith amdani, fysa fi'n dewis Malala Yousafzai oherwydd mae'n hogan fel ni ac mae o'n digwydd heddiw ac so da ni'n gallu meddwl bod mae'n dal yn digwydd so dyn ni'n gallu neud fath amdano fo ac fysa fi'n ofyn sut fysa fo'n teimlo i fod yn arw.
Heb os, mi oedd y prosiect yma yn lwyddiant ysgubol. Yn bersonol fel athrawes, gwelais gynnydd aruthrol yn ddefnydd y plant o'u geirfa, idiomau a'r cymariaethau yn llifo'n hollol naturiol, yn eu defnydd o batrymau brawddegau, yn eu brwdfrydedd a'u mwynhad. Ond yn bwysicach, yr hyder oedd ganddynt i droi eu llaw at unrhyw beth yn yr iaith Gymraeg, a dyna oedd yn rhoid y balchder mwyaf i mi. Ond mae'r gair olaf gan y rhai pwysig, sef y plant, a dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud. Wnes i mwynhau y gap oherwydd oeddach chdi fatha jyst fatha actio a canu a petha. O ac neud y symudiadau hefyd. Ie oedd hynna yn rili hwyl.
A oedd y rap am yym hiliaeth a rhagfarn a petha hefyd oes? A bod ma hiliaeth ddim yn deg a da ni'm yn dydi o'm yn iawn i fatha deud i gyd o pethau i fatha pobl gwahanol. Ie.
Ie i pob ga'l yr un chwara teg ie. Ie. Os ni'n perfformio fo o flaen y ysgol i gyd. Ie a fideo. Odd o'n hwyl hefyd. Oedd. Ie. Odd o'n rili hwyl jyst ga'l neud o hefo plant gwanol.

Cydraddoldeb, gwahaniaethau, cyfartal?
Wyt ti hyd yn oed yn gwybod be ydy cyfartal yn meddwl? Yndw, lle mae pawb yn cael eu trin yr un fath. Ni all chi yn neud fatha actio ar... Ia,
yn fel yr peth hot topic 'ma.

Ag o' chdi'n rili hyderus ar ôl hynna, a wedyn, os fysa 'na rywun yn gofyn wrthoch chdi i neud rwbeth, fysa chdi'n neud o'n syth?
Wel, 'dan ni 'di dysgu fatha gwahanol petha ag i sefyll fyny os 'dach chi weld unryw beth fel 'na. Ie, 'dan ni'n gwbod be' i neud rŵan os ma' 'na rhywun bod yn hiliol ne' rwbath, 'dan ni'n gallu helpu yr person sy'n cael ei fwlio. A da ni di dysgu gymaint fod da ni'n gwybod yn union be i wneud os da ni yn gweld rwy'n mm. yn bod yn hilio neu rwy'n yn bod yn fatha
gas i rwy'n sy'n gwahanol i chi. Ie, yeah, fatha dy- oherwydd dy- fel 'dan ni bod yn dweud, dydy dim ots os ti efo lliw gwahanol neu yn jyst yn gwahanol. 'Dan ni gyd yr un un peth, so does 'na ddim pwynt fod yn hilio neu gas i pobl os ma' nhw'n gwahanol. Ie, yeah, wel mae 'na... Mae gyd o hwn, mae jyst fel os ti'n gyda... Mae pawb yn gwahanol yn ffeirniau gwahanol. Ie, fel mae rhai pobl gyda gwallt fwy tywyll neu'r neu fel rhywun arall. Mae rhai gyd yr un fath.